Гүзәл, ни өчен артист һөнәрен сайларга булдың?
Кечкенә чактан инде сәхнәдә үскәнгә, мәктәп елларында да гел сәхнәдә булганга, җырлаганга, театр атналыкларында катнашканда сыйныф белән Инде мин ә, әллә ни сайланып тормадым. Шуңа күрә 10 сыйныфны тәмамлагач, мин театр училищесына барып кердем. Ә, артист булмасаң, кем булыр идең?
Минем әни ә, үзе менә Э, белгечлеге буенча ул э, чит телләр укытучысы һәм кечкенә вакыттан э, садик вакытларыннан ул безнең белән инглиз телендә гел сөйләшәдер ие шуңа күрә мин театр юлыннан китмәгән булсам бәлки инглиз теле теле буенча киткән булыр идем укытучы укытучыга
яхшы ир-атларда нинди сыйфатларны ошатасың
Беренчедән кешелекле булсын инде, аннан соң төп һөнәреннән башка хоббисы булсын иде, үзенең менә шөгыльләнеп йөри торган эштән кала инде.
Син йолдызнамә буенча кем? Йолдызнамә буенча мин игезәк.
Гомумән, йолдызнамәгә ышанасыңмы?
Әйбәтләренә ышанам, начарларына ышанмыйм.
Үз холкыңдагы төп кимчелегең?
Ошамаган ягым кирелек. Кирелек булам мин, кирелек. Кире беткән инде мин.
Син тәнкыйтьне кабул итәсеңме? Кәефкә кәефкә карабрактыр. Менә яхшы кәефтә булсам, э, әйбәт кабул итәм, начарда булса, анда инде гомумән тәнкыйть булмаса да, тәнкыйть булсамы, э, авырданрак кабул итәргә э, могу. Авырдан кабул итә алам инде. Димәк, сине тәнкыйтьләгән кешене үпкәләп, ачуланып та йөрергә мөмкинсең әле син андый кешегә. Юк, мин
менә секундында инде ул аннан мин ничәдер вакыт тәнкыйтьтән соң э, айлар буе атналар буе теге борын салындырып йөрмим инде ул кешегә секундта менә минем кәеф әйбәт икән мин аңа ничектер әйбәт карыйм начар булса менә гомумән көнем ничек башлана шуннан тора димәк тәнкыйтьли торган кеше ул күбесенчә менә күз, күзгә карап әйтә икән ул минем инде янымдагы кеше Ул минем характерымны белергә яки аңлап алырга тиеш, минем кәеф бармы яки юк микән. Э, театрдан кала тагы нинди яраткан шөгыльләрең бар? Э, театрдан кала минем шөгыльләрем бик күп, яратканнарым, яраткан шөгыльләрем бик күп. Э, хәзер менә мин тегү белән шөгыльләнәм. Мин тегү курсларына язылдым. әкренлән генә менә беренче дәресләремне алып барам. Э, бу вакытка инде мин юбка тектем. Ә моңарчы инде мин э, бизәнү әйберләре ясый дөрим. Э, тимердән алкалар, шулпылар. Шул аннан соң фото белән шөгыльләнәм, төшерергә яратам инде мин кадрлар шундый үзенчәлекле сайларга аны теге аннан соң компьютерда редактировать итәргә төзәтергә Аннан җырны яратам инде. Тагын рәсем ясарга яратам. Күбрәк табигатьне ясарга яратам мин. Масл белән бәйләргә яратам, шигергә, гомумән бөтен кызлар кызларның кул эшләре белән шөгыльләнәм дип әйтергә була. Бигрәк уңгансың. Ә бу шөгыльләр синең өчен ул бары тик күңел өчен генәме, әллә инде нинди дә булса өстәмә табыш китерү ысулымы? Күбрәк үзем өчен, мин аны ничектер бизнес итеп кабул итмим, ләкин менә чулпылар ясый башлагач, миннән аны Instagram челтәрендә бик күп сорап язучылар булды, заказга эшләргә. ничектер каршы әйтә алмадым и мин аларга заказга ясый башладым шуннан әкренгә генә китте аерым инстаграмда мин аларга бит булдырдым әлегә менә э, тегү белән шөгыльләнгәч минем аңа вакытым юк һәм гомумән репетицияләр булган яңа спектакльга Аның белән әлегә шөгыльләнә алмыйм, шуңа күрә мин ул бизнесымны туктатып тордым. Үзеңне нинди әкият герое яисә мультфильм персонажы белән чагыштырыр идең? Авыр сорау. Хәзер.

Бездә ул менә э, сизелми. Бардыр ул кешенең эчендә бардыр, ләкин безнең менә э, шулай итеп э, тәрбия бирәләр әти-әниләр. Без аны инде теге менә кайбер театрларда, бәлки кинолардан теге күрәбез, анда нәрсәләрне эшләп бетермиләр бер-берсенә. Э, Куркыныч. Бездә андый хәл юк. Кеше күңеле эчендә бардыр ул, ләкин ал аны сиздерми. Татарлар гомумән тыйнак халык инде. Тыйнак. Нинди ризыкларны яратып әзерлисең? Камыр ризыклар ашыйсыңмы?
Камыр ризыкларын бик яратып бетермим. Гомумән, минем аны ниндидер менә моны гына яратам, моны гына ашыйсым килә дигән ризык юк. Кечкенә вакытта шәһәргә килгәч, мин кафега кереп, әнидән гел борщ заказывать иттерә идем. Менә шул гына истә, хәзер мин андый ризыгым юк.
Туган көнеңә бүләк ителгән иң оригиналь яисә иң истә калган бүләк?
Так. Минем э, дус егет туган көнгә үзе ясаган э, шундый тартма бүләк иткән иде. Аны теге үзе коробочка, коробочканың теге баш нин э, аласың, ачасың крышкасын. И ул җәйлә болай. Янда төрле фоторәсемнәр, ниләр, тагы бер коробка ышыксын ачасың, анда тагы ул җәйлә. Тагы фотолар ниндер. И алар просто гына ясалмаган инде, ничектер теге былай баумыннан тартасың, ул былай асылынып төшә. Шундый необычный ясалган инде. Аннан соң өченчесен ачасың, анда шоколадлар, конфетлар всякие, Рафаэла да уже инде. И бәләкәен ашасың, анда менә шушы э, кулон иде. Бик истә калган бүләк. Ул теге Гомумән әйтәм бит хоббилары булган, үз куллары белән ясар, ясалган әйберләрне бик яратам. Бүләккә анда бүләк итергә. Шуңа ул мәнчетер истә калды. Шуны матур итеп ясалган инде ул. Хамам минем э, Бу тормышта синең өчен иң кирәкле булган киңәшне кем бирде? Нинди киңәш иде ул? Бүгенгесе көнгә менә иң кирәкле дип саналган киңәш. Э, кечкенә вакытлардан андый киңәшләрне мин хәтерләп бетермим. Уку укырга барганда булгандыр инде. Әни дә киңәш биргәндер. ләкин менә хәзер күбрәк хәзер инстаграмда постлар чыгаралар бит анда мин мәсәлән ошыны яратам укырга аннан соң йога белән бәйле темаларны яратам һәм менә шул постларны укып барганда төрле философик теге хәзер фикерләр философ фикерләр килеп чыга алар менә кайбер очракта ярдәм итәләр инде гомумән мин менә Киңәш әйтерем. Э, Күңелегез кая тарта, шунда барырга дигән э, девиз димме инде, шундый фикер белән яшәргә тырышам.